Shamiso.
Mamukase mama. Inguva idzodzi dzawakarara. He? Eh? 7 o'clock. Inini dongi rako kandatoenda kumbare ndikanohodha ndikauya ndikatsvaira yard. Imi madam makarara pano. Uh, so, sorry mama. Nda Ndinorara mushe musana wangu kurwadza. Unotadza neiko kurwadza musana wako iwe? He? Chita basa rekurara nevakomana hobho hobho. Vakomana vangani waukarara navo tuzoita kanhumbu kako kawakupomera mwana wangu aka. Chinzi wakachisikana. Handiri kuona kuti Edi aenda kuchikoro. Usafe wakazvinyepera kuti uchaita mukadzi waEdi pano. Wazvinzwa? Ah, mama nandichikumbirawo ka mari yemapiritsi mari yekupana e eh? manje kana usingadi kushanda pano sadza repano rinoshandirwa mainana uri kuzvinzwaka kana usingadi zvekushanda undobvaudza muromo wako neko kadumbu kako ikaka kuti hamudyi monyatsorara uri kuzvinzwaka

naiwe saka uri kundidzoti zebhu akatadza kuchengeta muzukuru wangu nezvese zvaaitaura zviya hm. handiti ndakakuti ndivei mwana ndiendese kuna baba wake mukati kudi chionai manje ha kupiko iwe ha ikoko wakapotsa wafa iwe mazuva wakatizirayi kana wakatarisa iwowo kufunga kwako waifunga kuti vanhu vaiva vaida kuchengetera mwana here kana kuti vaida zvekutouraya zvinoshami ndewangu inini hapana kana kwaanoenda kungoti chete inini ndandisina mari dai ndandine mari hapana kwaaenda mwana uyu saka izvo zvaripi amheno hanzi akatorwa nekamwe kamukomana kacho two weeks ago saka apa vari kuda kuita seiko vada kubvisa tsvagirai kuno here vada kuroora vada kudii naye mai saka pane zvese zvandiri kutaura hapana kana chamanzwa ah. ndati muzukuru wenyu haasi kuziva munhu akamumitisa e saka chakamirirwa pakuti paite mwana voita madna test poonekwa kuti zvofamba sei yezvo mashura angu ini ndochii ichocho hmm. kana vasiri kuda havo kuita zvekuroora ngavaunze mwana wangu varida kuti vatange vatambisa mwana wangu vozotanga kuti he madna madna aiwa hazviite zvichibva kana zebron mwana wenyu nekakadzi kake he hazviite he chino nechino zvitori nani pane kuti agare pamba nenhumbi iyoyo kana ndimiwo amai hey. eh vanenge vakutotya vasisina kana burden hmm. eh vanenge vasingade ah zvinotoita seko iwe auzive here adress tiende izvozvi motobvunza ka mwana wenyu nasekuru keni ndovari kuziva zveadress izvi ini handisi tomboda kuzvinzwa mai handidi ngavapedze nyaya dzavo ikoko hmm. Jesu unoshamisa munoitena aniratidzo
namaedi ah, ah, eh, kim
hamusi makunonoka kuenda kumusika here imimi nguva dzino idzi munhu usati wabuda ah,
inga unozviziva wani kuti ndotanga ndamboita basa repamba naye plus kuseni kuno kundomhanyirei kusati kwakufaya but ndakutopedza zvangu noenda manje manje basa rei futi ramuchiri kuramba muchiita munane muroora ah, eh, handina muroora ini pano ah.
mad zvinhu zvazara rukesheni rwese runorunzeda akatizirwa kana kitsi chaidzo chaidzo dziri kutozvimba asi hamusi kumuda kani o oh, ndimi vana vamai vaive vasingade nevana vavo musadaro amai imimi ah, iwe kimuka iwe hanga unongofamba uchitaura zvisina nebasa rese apa iwe kandati handina muroora handina muroora sangofamba uchiteerera makuwa antaurwa nawo nemurokesheni muno asi kuti kamusikana kandakaona kachisuka mapureti apa kuti ndiko ah.
Eh, kutizirwa akatizirwa hake but haasi kumuda kamusikana wacho plus ari kutofunga kuti nhumbu yacho haisi yake saka akangopona chete anobva atoenda umba kwavo zvekutodaro ah. saka imi mosara muchichengeta kacheche panavo kuchengeta muzukuru weiko ari kuti mwana haasi wake akangopona toendawo madna test maedu saitongousingazive vana iwewo vana vanongoramba nyaya kuri kutya mhosva chete ko akazobuda ari wake
asi kim unenge uri raiti iweyo unosasoka vana vanotiparira edi andigura kunorira ini ah. asi naiwe kim ah, ko eh, haunawo here aweaimu kuita seiziva ah. ah. ndakazvirega zviye wakanganwa nyaya yafadze wekurai ndiri kuseruko yakapotsa yandiendesa kujeri ndamusvotora mimba akuda kufa handichada handichada aa kana ndakachera chikomba pasi ndikati po aiwa kutongoseka zvangu ini ah, zvauri iwe korifambisa zvisirizvo totamba newe ini zvandiri nekudiko ini mazana handisine nenyaya dzevane ndakachera chikomba ndikati hede iwewe chaiye handisine nenyaya dzevane mwanangu izvi zvoendwa ndakurai toita zvese isu totenda kuti tapepuka vose chiti maita se uyu vose apa asi musmuhodi ah, hapana pari kupisa hapana kana bom komangomkwanda paground zvaizvezveka tiri pamawani bos kuenda mfana kusaidi kwako iro kuinga ndakataura mfana ndikati bomirai kupushira masini kubhabho kanditi ndakati vanhu ngavauye pabhesi panagwana kuti uko kuseri kwamukorokoza kwatikupushira masini mazuva ano ayewa mukwana boss aitombosiro nyaya iyoyo nyaya iri kupisa zvaizvezvika nyaya yepati yelast time yekwagovanzi mfanami kwagovanzi ipi yacho kana mfana kwagovanzi unoitwa mapati akawanda pati akatika last two, two months maiziya pane kamwana kakauya ipapo ka kakanobata pregazi ka maiziya eh, sekuru vacho vari kuvava ndati vakabudisa boys rese rakauya kupati ikoko maiziya ini ndakanditsika huro mudhara itonge chabuda chitaka Ah, izvezvi mwana iye augara naedi
saka kana ana edi nyaya yako haisi kunzwisika iwo kana ana edi saka whats the problem ah, nyaya yacho iri papi mkomana nyaya yekunetsa kuexplain handiti but mukuona kamwana aka kaka kaanda age under age kane 16 mkoma wangu 16 years but aitombosiriwo nyaya futi mukuona kamwana aka kakanovhurika kakati hena ndiri kusex party ko ndiyena akataura zvinhu izvi i don't know boss i don't know but izvezvi kule yacho manje chi iri kuvava haa ine dzungu ine dzungu kule iyo iri kuvava ichita kuti hanzi hee anokurepoterai rape case hee slept with the mine achichichichi maiziye and then and then hapana kuti ngati chii isu takatongoti vanhu vemapato acho hativazive takangokokwawo izvi Bana bata tichavhurika ava. Mfana wami kada kudza chinhu one. Keep it that way mfana. Because nyaya iyi zvikazonzi ya escalate yasvika pane imwe stage yasvika ikazonzi yaoma ka iyi nyaya ndichakugezera yemaoko because iye kamusikana kenyu ka ukabhebhi kenyu handambokabata and handitobokazive. Ah boss.
Keep it that way.
Aiwa kunzwa zvanditaura. Makudaro.
Anditi inini kutouya panapa ka kuda kutokuratidza ilove kana kutokudza kuti imimi ngoita ilay low maiziya. pari kupisa imi muchingokulai down sine kandagrass maiza kusika situation ichi yatongodisappear hapana because ha pari kupisa maizi zvemasex parties motombomira eh. saka bo aiwa bo mfanami nyaya kanaka abo ah,

Mercy. Tiri bhuwa Shami. But ne Shami. Kwadudzuka kukumba kana unhu chikushungurudza kudei.
Ufunga kuti dai ndaikwanisa kudzoka kumba ndisina kuuya kare kare here asikana? unozoti pamwe pachona ndinotomboti dai gogo wangu aripo ndovege vaindinzwisisa nekuti mai vangu chaivo chaivo vasitomboda kana kundiona eh, saka iye edo chanenge achiti chii papa ah, anga ati chii zvake handimbomuudzeni bcause ah, unoziva kuti ah, handisi musikana wake
but neyo sha hazvii zvazviri nani here kuti unogarako neumwe wacho uya uyo anenge ari nani ake to be honest ka guys hapana pavari vese hapana kana ari nani hapana bcause unozoti hapana wandaidanana naye ndinotombofunga kuti mwana wachona ndikamuzvara kana ndikashaya baba wachona ndomudzwa kuti chi unozoti sometimes ndinotomboti beta kutongozviuraya bcause handina chekugarira pasi panena
asikana kamufungiro kenyika makuita kaka aiwa akazirigwa ko ndikataura hangu namama mama vanokasikidza kunzwisisa wodzoka hako kumba hako
hasho tingatonotara nao because tarisa washeni yaukuwachiswe apa uri kurwara shami ha washeni yese ipa munhu wani vakaramba kwakuti udzokeka aiwa isu tingatobvedu kumba kwacho kwakuvasorega because vada kuti uite sei naiwe uchishandisa hede hoo ndo basa rako rauri kuita here manje he ndakakuti chiko nenyaya yekunza shamwari twako kuti wemaraini panapa ndakati chine nhau yekutaura nevanhu vemaraini
aiwawo hadzisi shamwari dzangu idzi vanhu ndo vana vasekuru vangu ava saka vari kudei pano imi vasikana imimi hamuzoti kana munhu atizira hateveri kusvikira nyaya dzake dzagadziriswa eh? aiwawo ah. handi vakuona chiendai ada kubika chiendai toni iwe iwe usakanganwa kuti panapa totongokuchengetawo semutoro iwo handiri kunyatsozviziva kuti iwe haudiwe pano handiri kuziva kuti nhumba isei ad handidi kuona futi vanhu vako panapa unonzwa pedza washeni nanhasi hauna chawati waita iwe shamiso haikona kuti wanga uri kuitirwa utsinye panapa wazvinzwa ezvo zvinoswera uchikokana netushamwari twako kuya pano ndakati chini handitombodi kuti vanhu vazive kuti uri pano ende usakanganise life yemwana wangu maniwo ede ane musikana wake wada kutoroora ari kuyunivhesiti uko ndiye wandinoda pano kwete zvako izvi mama andambovadedzeri vangouya vega iwe zvipere izvo zvezvo handidi kuti vanhu vazofunga kuti ndine muroora panapa hausi muroora wangu wanzwaka mm. ndati chii handisi muroora wepanapa nyatsotaurisa hausi muroora wapano nekuti wati wati chii handisi muroora wepanapa nekuti nekuti handisi kuziva muridzi wenhumbu ee eh, nyatsotaura zvinonzwika nekuti ndoda ndiri kutorekodha ipapa kuti vanhu vanzwa taura nyaya yako taura aiwa taura mani handisi muroora wepanapa nekuti handisi kuziva muridzi wenhumbu good apa ndiri kutonyatsokurekodha kuitira mangwana vanhu vazive inzwakayo chimwe chinhu usafa wakamanikidza edi kuti urare naye aumbofa wakaita muroora wangu uri kuzvinzwaka gara wase uchingopona uri kuenda kumba kwenyu handidi kuona panapa nonsense yemunhu mani
ah mama ka dei henyu matonyengerera dhidhi shami hake adzoka kumba iko kumba kwana edi kwacho ari kutoshungurudzwa atombobvumidza vanhu vabuda panze zvapo ee mama haabike futi asina kupedza ka basa rake repamba tasvika patasvika apa anga ine maziwasheni maziplates anga achisuka aiwa ari kuitwa musika nebasa shami ah Hanti ndozvinongoitwa munhu wese anenge aita zvekutizira chete muchiri vana vadiki imi hapana zvamati moziva ah mama mukukangano here edi hasiriye mukomana wacho ah haasi kutombomudawo ada kungoita zvinongoti azvare chete apa saka iye edi wacho achiri kumubata rafu futi ah hanzi ndimai vacho hmm, mukamuona shamiso imi akutonzwisa tsitsi apa aonda iye edi wachanotova chikawo manje nyaya yashamiso inotonetsaka Noti tikangomuti adzoke pano nenhumbu yake tinozoita sei naye? Mama musi serious imi. Omukanza akazviuraya hamuzofile guilty. Tete vakaenda kumba kwaari zvezvika vanodzoka naye Shamiso ari kutambudzwa kwaari kugaro. Manje baba venyu vanenge vada kuti unosworova iye Ed wacho. Ah, nyaya dzaShamiso dzakutonditemesa musoro pamba panapa ini. Dai mbuya vacho vadzoka vaona zvekuita nemwana wavo. Gogo vari kunzi vakauya inga wani. ndakaona prisca nezura katonditi gogo vako vakauya a ah, ndikazongokaona kukuudzai zvangu o oh, a ah, saka tichatoenda ka kunovaona
mai edi wangu mushonga hauna kana noise dzese idzi unotongoita ka one wotongochaya zvobva zvatopera shuwa here imakamboushandisa ah, kakawanda vese vandinopa ava hapana kana tomboziva kuti vanga vane pamuviri oh saka guduka ibvai mandipaskana ndibve ndangozvipedza moziva kuti edika aida andityora tyora ini asiko kana mwana akazobuda asiri wake zvinozoita here kuti mubvise ha
zvevana mungazvinzwisise here maidzo iye ari kuti hasi wake asi pamwe kwava kungotya mhosva chete ko akazobuda ari wake toita sei kanaka mwana wandiri kushingairira kushuwa kuita mari choti apedze yunivhesiti ondidai so otonzi aane mhuri asina kana one day raashanda atova nemhuri yaari kuriritira aiwa kana sikana aiwa hazviti asi papo iwa right saka zvozoita sei kana wamubvisa ah, anobva aenda akaumba kwavo isu tongoti akanyepa kuti anga ine nhumbu chero akaenda kupi kana kumapurisa kana kupi tongoti nhumbu yacho iri kupi ende iye ka mwana mudiki haana chaanomboziva kuti pane zvaitwa ha saka inetsei ndokupa time time rega ndibonochera mushonga wacho ungaite basa asikana ungagone maidzo thank you
chami andikudza zvandanzwa
kwashatisa zvichatoshisha ameno vachadii papa ah, ah.
zwedwa ah edi mwanangu ka apa pachada zvekuseka apa andiri kutoona kuti izvezvi vabereki vake vaakutotatsira pfuma nekuti isusu takamutambira pana
asi nhai mama hanti takataurana nasekuru vacho here kuti shamiso ari panapa kusvika azvara poitwa madna tonoti mwana ndewani
asi iwe edi chimbonyatsondiudza iwe nhumbu yaisi yako zvemashuwashuwa iwewo
haizi yangu mama asaka guduka isusu tinogona kungonobhadhara mhosva dzedu tomudzosera kumba kwanasekuru vake mm -hmm.
tona kudaro Asi mama, hatifanire kunetsana navo kusvika taita zvatakawirirana.
Sona ubara ndirinhiye ezvinezvi vanhu vakutotaura taura mumaraini munomu kana kuchechi manje manje zvinenge zvasvika ah. zvikanyanyonetsa ka i think kumuendesa kumusha una mbuya vako unobarira ikoko zviri nani mm. kana zvaramba ka ed eh. kunoita abortion
abortion eh aiwa ah. abortion no
saka inini ndanchitofunga ka kuti tiende tinomuona tozoenda kunoona mama kumboko ah, nhai manyasha zvimboitirwa izvozvo uyu shamiso uyu koko tikufanira tozomuona kana zvemadna tese zvapera minwayo ka autombofambira vapfana vavese wese ainzi anga ari kupati ikoko bcoz ah, no vapfana vava they should pay one way or the other asi kanyaya kunzi haasi kubatwa zvakanaka mainzwa kavo bonyasha ende vasikana ava matauriro avari kuita ka ari kuratidza kuti zvinhu hazvina kutombomira mushe kumba ikoko and i hope hedi haasi kurara naye futi ah,
manje akatongodaro chete haa airasa kunyange iye ari iye muridzi wemwana kana kuti haasiri iye muridzi wemwana ndiye anenge ato murume washamiso iye anotobhadhara pfuma saka ngatiende tinomuona ah manje yamama indoo imwe manje Saka muchavati manga mamudzosa? Ah, kuti ini kuti inini muzukuru wavo inini ndamutadza full stop ha kana vachida kumutora vanongomutora ini ndogeza hangu maoko zvapera ah, oh, kana madaro saka handii tonomuona mangwana yeah.
tomuona mangwana
baby hmm. sweetheart ina ndisi kutombounderstanda kuti problem iri papini hmm. eh? handiti your wife is late hmm. vana vakura hmm. saka chiri kukutatisa iwewe kuti undibvisirewo undibvisa pagogo shamba chii hmm.
baby kunze kwakaoma uku baby mazuva ano zvinhu hazvisi kufaya handifanira kukutora ndikuisa kunhamo kunhamo kupi kona hmm. itete jo ah, ko inga izvezvi munini wani ah, batika ee kasaka means you can afford me so iwewe unongondibvisira mari handiti torega kuramba tichitorana pamberi pagogoshamba nezvinoitera izvozvo ndiri kuzvinzwa bebe
rega ndimbobata mafesi angu avo mm. madeals angu akangoita chete iyoyo mm. toita plan kete sure mm-hmm. eh, because chandongoda ndechekuti mubvisawo mari mama vodyawo mari handiti ndizvo mm. eh, just imagine baby me waking up next

kwakanaka
ah, uri kuona foni mm. mukoma wangu wekumusha oh. ari kutofanira kusangana kumusha tese kune dare remusharira kuitwa oh.
hmm? saka maweekend plans atodhakwa kaya zvatodhakwa e eh, ndozvazvikurevaits only two days eh? nendatizoka saka apa rega nomhono bata mafesi angu anotu ndodzoka ndichikutora titi sure sure sure sure sure baby all right baby

nhasi ndatofunga kuti ka haa beta tinombonoona mhama kumba kwava uko ah izvo ndizvo chaizvo kubva pavakabva ebotswana asati avaona ipapo ka ndipo pane nyaya yese ipapo nenyaya dzashamiso dzosati asvika panapa aa chingave chii chavabata i munonyatsoziva kuti rwendo rwavafamba rurefu kubva kubotswana pamwe vanenge vati rega ndimbozorora oh. plus munoziva mhama vane problem yemakumboka inini amai vangu ndinovaziva hapana chiri kumbonzi kuzorora paya izvozvi zvanongonotuka kana vatotigera mapurisa achaya kuti takaendesa muzukuru wavo eli marriage mm, imika
kubva ngatigadzirire tiende tinovaona nhasi wari ya saka toenda ko nhasi manheru iwewo usavangwadze kuti pane zviri kuita se zviri kurongwa ubva ungodza nyasha nalois uto kuti vagadzirire toenda tese ah, ko vana tinenge ichienda upi navo tingandundurudzana nevana vakura kudai kuti kasvika pamba pana papa apa shabhini pana vanomitiswa pamba pavo vana ava mm, musadaro bhowa nyasha imi saka kutadza kwashamiso ndokutadza kwanyasha naloisi ah, right
kubva ngavasare zvavo e eh, hedei navo vanozowana chinovawana ndikazoshaya chekudaira mangwana saka orit Ovaudza Nyasha naLois kuti vagadzirire vanoona gogo vavo. All right.
Good.
Chabaka, chabaka, chabaka, chabaka, chabaka. Tanda timu yaiya baba. Mm. Hapana zvinozivikanwa veve mdani. Ah. Isusu go bhora mgiri. Bo, bo, bo. po mabhora achipinda izvi izvi team yamuri kutya imimi imimi sei semani yu imimi munotoziva kuti isiti ah, ah. hamutaure ah, patinotaure mimi isisu go bhora chero chero kakuti bo bo bo tine mastrikers baba mm. mastrikerakuti mangani mangani timu kwenyu edi masvikira muround bo uri kutongokondinya nekudhakwa hanti sichas yakadai so yo zvapinda mugame zvayo kutaura hanzi ye tinokondinya dak isu tinonwa doro baba tinonwa doro inge inini ndikanzi ndafa nhasi tinomuka kudenga kuparadiso takanotitangidzira kunzwa here atisiye gunda angoenda ah, anopenga uyu
zvese izvika izvi munozviita because unenge usiri serious nelife waserious auite zvekubhema muchimwa eh, wesi tine situation ende ukuiziva ah, matanga ka matanga kuda kunzi muri geto preacher imimi vangoenda kuvaa vakuda kutonzi vanoziva darika tese shamwari vakuwanza blablabla ye iwe nekuti iwe wane mukadzi iwe wadaita baba watiri isusu udaita baba wedu isusu shamwari we are living young wild and free umeatimisa ona botora line yake avo ndakaridza ka song yaka snoop dog eh, inonzi living young and wild and free iwe oye ayo azoibamba iwe iwe iwe ichichi chauri kudema chana kupi

Wala ndipo mechi sindozoda unobadza mberi. Bo. Saka boyo. Abo ubatikire. Eh ndokulinga. Edi edi. Chirize ko chimoko baden. Haugona kutishamisa.
Kongo tishamisa. Ah. Ah, watanga kanyanya kuita yetima mudzu mudzu nge munhu wechikadzi. Enda kumwedzi here. Ovotudza kama days ako. Kuti ainena anzwa 16. Eh eh eh. I'm not here for jokes. mamona ndikuseka newe re handikuseka newe pana panzi ndaizotora mari ndaizotora mari mari yei mari yei iwe atakuwirirana here isusu atakuwirirana ende wona sha shamiso angori padeni pangu zvingori temporary kuti tipedze nyaya idzi nasekuru vake sekuru vake vakakuona uchidhakwa uchida isusu ichazakadai vanoti chinewo Ndino mari yandikupa. Asi chii newe? Atina kuwirirana here wewe? Ini Nisha I'm keeping Shamiso pa den handiti? Ndichimupa accommodation. Plus mchembere wangu wakatoomerwa vana kana mari. Iwe uri fanira mari yechikafu. Mm. Atina kuwirirana izvozvo. Ah, chibaba musoro ndipa mari here? Hamuna mari chibaba. Ina I'm not here for jokes. Ah, I'm not here for jokes. Ndipa mari yangu. Hunza mari. Hunza mari. Wanzwa, hunza mari panapa. Tonorasira mabhiyazi iri. Unochema mabhiyazi.
Ah, Ukuchema mabhiyazi chida mari. Kani wewe. Ndatunza mari. Ah, shama. Hainetse chibaba. Ndakunoudza sekuru vake. Ndakungoudza zvese zvawataura. Handi zvauri kuda. Awa waita chimero unopenge.
Chimero. Chimero chakadaro uri murume. Indosafa iri. Ah.
Handipenge kani. Ndipe mari.

ipana usunza zvomutaura hunza mari hasi kutamba newe hunza mari iwe hunza mari hakuna mamapepa udarika apa oh, oh. very stupid ndidzoke next week

Tiny, tiny. Ah, Joy, tiny.
Wani mslende manyama. Ah, utaura. Baby.
Oh, ziri siku nayasikana.
Hapana pasha manje.
Takundana pa tuck shop manje. Zviri ku here izvi? Ah. Sadara asikana. Rova ndiani asikana?
Mm. Ati ndiwo sokubatikira. Mm. Mm. Tipire izvi.

mafunge kudya magona ndishishire shamai uh. anyway kochiripira ka kwakuri sei ame ah, mwana ndotiatiendasoe eh, asichimbomira ka hmm, nyaya dzinopera ka eh, eh. kune mamwe madhiri ari kunza big time ndati madhiri akunza big maimwana bhegi remachokwadi kwete remwe rekuseka zvekuti uona chi kalife katiri kuita kakari slow aka kalife katiri kuita kari very slow my guy ah. wati chicho mm. touch line yedu ndoyawa kuti zvoni chinono manje ah, ah. chocho izvo zvawakabva kumusha kurarama ne hanti ndo touch line iyoyi nhasi manje ndoyawa kuti chinono Choika. Taini, unofanira kuvhurika muchiseko ichi. Eh. Ngatichivhurikei Taini. Eh. Taini kune madhiri. Akapenga. Hmm? Ari kuburitsa bag zvekuti tinogona kuchinja location as we speak now. Manje manje takufamba nemota baba. Four mavi. Ah, I'm telling you baba. Joy, ambori madhizi echiwa. ndipinze ka ndilinke ah, mai gayo haazodika ah, muno matira ayadii munhu ane dzungu dzungu ka iwo unozobabarika time time unobaka baka ndo problem anotoda munhu ane mwoyo wakapfekedzwa pachi madhiri waya ndipinze ka ndilinke
munhu apa netimu leriyaka ripi masarogets
sarogets oh ukona zvinhu ndozvandiri kutaura izvozvozvo dzungu ndereiko eh. dzungu nderei uziva ah, dzikama mhani iwewe iwe kona chii pane mm. dhiri rekuti kuna pana vanhu vaya vane mari but vasingaita sei vasingazvari vati ndikalife koki pamusorosoro vaita sei havazvari saka vari kuda vanhu vanovazvarira vana obva kuwa bheki vanhu vavo mm.
saka tii tichigara ikoko anenge achizotipa mimba yachina ndiya iyo isi marriage kai it's not a marriage thing saka chiiko iwewe unotongonozvara havana basa kuti iwe wanozvarira wanozvarira kupi akuitisa nhumbi yacho ndiyo baba ndina basa iwe chako ka it's like you know zoti vanoita maadoption here mm. eh ndozvavanoita mm, zviriko here zvokutaura izvozvo zviriko kani zviriko iwe kune timu here kutoti ka eh. iwe uchingopedza kuvazvarira vana mm. five tau baba what is she five tau aindienda topolishwa shamari zvangu zvive zvatoita ndati plani bho mai mwana ini ndikuda kutoipinda plani yacho imira vana vanonyatso vatrust hera havazochinje madues hera pautengeta nenhumbu manje

zvaitwa mwanangu izvi zvoendwa toita zvese izvi totenda kuti tapepuka mm, tichifema mweya wacho waipa
kasikera hangu kwakuri sei kuchikoro ha kwakuri bo takwara nemaprojects aya eish
kwasamusati matanga here kunyora matest enyu ekupera kwetemu ah. zvamama ah, anonzi masemester ah. semester aiwa zvinaniko
zvakaoma um, mama ndinochidawo kumbira uregerero kune zvandakakanganisa ndoruziva kuti hazvisi zvinhu zvamama akatarisira kwandiri kunyanya nyaya yekunza shamiso panapa
haa edika aakunditadzira wakanditadzira chaizvo handidi kunyepera asi inini pana pashamiswa ka handisi kuzomutambira kuti aiti muroora wangu zviti ah, it's okay mama kana iye anoziva kuti asi muroori wepanapa inini musikana wangu ndinaye musikana wangu munomuziva kungoti izvozvo zvindo zvakakanganisa asi zvichingopera chete shamiso dzokera mumba kwako ah, nhumbu iyoyo ngaisaita yako ed please ende unoona iwewe ndiwe baba pano mwanangu ndine zvakawanda zvandinotarisira kuti ugadzirise iwo zvandakatadza inini seshirikadzi chimirei kudaro mama izvozvo ndinozviziva ndina kukanganwa and ndichazvizadzisa amai newe ed uri kufungei nalucy musikana wako nezvashamiso ari pano ah.
nasati ndamuudza ndototyira mwana wenyu dj uyu anoda kuita dzunga kamuudza nemudiro wanoita shamiso yevo iwewe ka chitoregedza kutomuudza handiti zvaungatoita kusheedza lucy ouya pano so that shamiso anoona kuti iwe nemusikana wako waunoda ndoti asaite hunzi inzenza kai asafunge zvekurara newe amai e.
nai mama hazviite izvozvo munoona zvichiita here bp yake ingasashuta ane nhumbu ka iwe ungatotyira mutorwa mupfuuri zvake ari kupfuura kumuroora wangu Huh?
Ah, mama makuita mufushwa eh, ah, muriwo wacho watsvuka uyu ndatoti rega nditoufusha awo saka ndingakubatsirei ah uye zvako ndibatsire ndiwatogona uh, akangomira ipapa kana kumbofunga kubatsira ubanga riripo
ndopedza nguva ipapa shandisa banga rimwe mm.
ah shamisa ka isinga tichipinda mumba hona kwatodoka uko ndichinogadzirira kubika zvemanheru kwakuita kachando iwe uchitakura tswanda muriona ndatobika mama ende sadzi nani chitofunga kuribika futi ah inga wagona chaizvo ah unochingopedzisa ako nhasi kai ndozobika mangwana ah, alright
iwe kennedy iwe une chokwadi une chokwadi kuti iwewe nazebhu mungafurira nekuti munochete mwana wangu kusango ha manje mwana wangu akashaika imi ndimi muchaudza vanhu kuti hazviitwe chokwadi o oh, muchaudza vanhu ezvine zvigetuko haana kana basa nemwana ari kungoita zveupenyu hwake haa ah, inini this time hapana anondirambidza kunotora shamiso ndikutokuchaurira iso muna problem yenyu ka ndikuti hamuone kutadza kwashami imi but apa akatadza isu takangoti ka ngagarire ikoko sinzi varume vacho vaya kuzomutora ibva wagumira ipapo ibva wagumira ipapo nokuti ndokudzemura ndokudzemura keni murume unotaura ndeupi ndeupi murume unotaura nezera rashamiso iro riya ha chirege kupopota vanzvadzi isu ngatitotauriraneka tiwirirane ah. hazvisi izvo here kuti munhu akaita mimba ari pamba anofanira kungotizira apa zvanaka aka tivaruya vauya vega kuzomutora iwe uda kuwirirana neni kuti chii chii chandowirirana newe ipapa papa ha hmm. manje mira ndikuudze iwewe nazembo muri two ndimi muchandiperekedza munondirakidza kuna shamiso ndikuto kutaurira so vanzvadzi
there's a difference between kuda mwana nekumujaidza shamu uyu mukaenda mukanomutora anotanga kuti gugu vanondisapota munonzwa nekuigirwa tivana tisina kana nababa panapa ndikutokuudzai Pepa hurevi nhema. Uri kutaura hako chokwadi. Asika hapana contact nemwana ane pamuviri uyu. Munhu kana aine pamuviri zvakawanda zvinoitika paari. Vanzvadzi mwana anofanira kurangwa agadzirise unhu wake. Heya.
Asika shamiso ka. Ndiye wandiri kuenda kunotora. Nekuti achiri mudiki chaizvo kuti hanzi aane murume yeuye. Tinoenda.
Tokuziya achera mukatanga nyaya mupedze.
Saka pamoendepi? Regai ndimborohwa zvangu nemhepo ndodzoka mai manje. Here.
Mudzimu ndiringe zvisashoko kuna zamatenga zvoitwa nevana zvondibata rangu zanga zanga hatichazivi kuvara kwacho ndikupiko hatichazivi matambiro nepekuguma pacho zvoitwa mwanangu izvi zvoendwa toita

Rwa pasi. Aiwa. Rwa pasi. Iwe amai muri kumuona mwana wenyu ka muri kumuona mwana wenyu. Iwe Zebu. Zebu mashura apa uri kundiitira panapa iwewe. He? Se uchingoda zvehondo pese pese. Pamba pangu panapa. Mienzi wangu auya panapa. Ha? Ndiwe unoda kuharasa panapa. Saka imamai mukabasa kusekera. Getu achi achi achiunza zvikomba zvake mbamuno. Ha? Mukumusaka kachidaro. Manje mimi kana kusika na gete. Ine don't tolerate nonsense. Ivonyara kuti zi. Kuti zi bro. Munhu wamaziva ndeupi kwa iwewe? Hunhu chaiwo chaiwo unotaura iwo ndeupi? Eh? Gete uyu mwana wangu uyu. Mm. Mukadzi mukuru anoita zvaanoda nenguva yaanoda enda danana chero munhu anoda asi uda kuita murume wake rewo oh. Eh? Oh. Eh? Saka iwe ugeti. Chii? Zvidzokuru. Chii? Unoti good.
Hapana chaunondiudza iwe chaunonditaurira iwe. Mm. Unoziva ine zvehuni. Chii chaunondiudza nezvehuni? Simuroi remunhu. Takabudisa mwana kushamisa pamakamuchekeresa. Chonditaurira zvisina nebasa. Iwe next time Zebron. Next time lay your hand on me and see. Try it. Zvizame. Lay your hand on me unoswera kupolisi iwe. Stupid. Baba. Chida tora pizza. Pizza.
Manje kona rambo shachu shaku chimbopeko. Chidzokorodze uone. Chi. Atimbofa takawirirana. Akudzo tada kuwirirana newe pano ndiani? Anoda kuwirirana newe iwe. Ndiani? Iwewe nekamukadzi kako mese muri two. Aiwa mune moyo yakasindimara. Ndakutyai, ndakutyai, ndakutyai. Aiwa. ndo zvakakupa chekeresa muzukuru wangu izvozvo manje ii muzukuru wangu ndikumuda pano pano ndopamuchamunza pano amundizive nini amundizive musha muchandiguta ini muchandiguta enda kune kakadzi kako enda kunamba vangu stupid Nhai veduwe. Hmm? Nditadzisa kuti kupa mukosha wangu magwina anzi akanana mbikira aya. Yato yato yato shata ka sausage.

Shumi. Uh, madam. Mm. Eh, madam. Uh, kune vakadzi 12 kuda gate. I'm sure and gate. You just go talk to them for a few minutes. Ndichipedzisa kuita dress up. Ah, okay.
Uh, but madam. Shumi, Shumi.

iyo bajeri chimunduza unondishura here iwewe he makusendise naye watomukira kutaura nefambi dzako iwewe watorechi foni yangu e wamona achibata foni yako here kusada iyo kusabata foni yangu kusada hakoka bata uone pane chaunoona iwe foni yako hapana dhera ndisingaone vakadzi iwewe saka pawatorechi makizi newaleti nhasi hapana kwauri kuenda bajeri kana uchibuda pano uri kutobuda neni tichienda tese kwauri kuenda ikoko asi bajeri chimbonyatsonditarisa nyatsonditarisa from head to toe wakatoona wandichepesa wakandiona ndapera zvekuti unoti handipfimbwe iwewe wakurwara here iwewe wakurwara ino ndikufunga zvenoise mbrain dzako iwo anoda zvenoise ini newe ndiani iwewe ndiwe unoda zvenoise wakadzungaira baba jeri zvekuti ndonasosha pfungwa dzako dzinodhonza iri kana dzinoita sei pane day rati ndinodarika sinobata nyaya dzemagirlfriends ako iwo hapana kana day one randisingabata nyaya dzemagirlfriends ako zvino manje rega ndikudzi ana jeri dakuudza kuti baba wakufarisa wakufarisa manje vana vangu vari kupinda papa eh? uda ndipesanisa nevana vangu vachiri adikiwo eya unotonyara saka chinokutadzisa kuita zvinhu zvakanaka zvinhu kwazvo kwazvo chii bajeri kwazvo kwazvo kuitira iwewe kuitira zvinhu kwazvo iwewe ha ndosaka varume tichizo manje manje majeri ka manje manje manje unomboziva ndokurova unomboziva ndokurova unomboziva ndokurova unoziva ndokurova here undirova wewe zviyedze zviyedze kana uchiti unondorova zviyedze uone kungoisa ruoko pandiri chete zviyedze hama dzangu unodziziva iwewe manje hwani ndeuchafira kujeri ndakuripotera gender based violence iwewe kundiripotera enda unoripota tione kuti anozosungwa ndiani iwe utoriwo zvako museyamwa hauna kana chauinacho baba jeri iwewe otonondiripotera enda unoripota inyaya yakati dzinonyura ngani okay, zvainove zvangu unomwa hwani utunana naendru chete apa ndatodzoka
nana andrew ndakuudza baba jeri kuti panapa usi kuzobuda usinini kana uchitobuda tiri kubuda tese enge rega ndinopfekawo zvinoda vasikana vemazono zvauri kuteera izvozvo bajeri indoda kufinhura vanhu vai majeri sezvida kufinhura iwo urachisa rako ura nefoni yacho unoti pane munhu anofona here baba baba jeri like i said if you live with the car you live with me so you decide let's not talk about kiss tundijairira baba pana ndichikunyararira kuchita zvaunoda todai baba buda buda buda buda enda enda enda baba na makiwa wabuda nawo pana peti mandikiye do kana waviga makiwa uchifunga kuti wakangwara stereki pana kubeyiwa

Ah, nei vakoma magetsi kuenda kana kuti kupera funge mainini magetsi kupera asi kasi kutengeka kane nyaya yeyi yecurrency exchange orit orit hmm. izve shuwa imi mari dzakatofrisira maakaunti kana airtime chee chee haisi kana kutombotengeka kani hmm. apa magetsi tikumada magetsi tinenge tichitomada asi ipapa apa ka kwakutongomirira eh. process yacho ivhuri hmm. totozotenga letsopo mari inoshandei
zvakaoma fanike isusu maticha hmm. amen hmm. mara tijesa anga ari maakaunti kuti tichaita sei asi kuti haisi inenge yakuzongochinjwa here ingoita mara tijesa
ufunge pese apa ndandichitoverengera kuti ndichinje mari yangu yende kumaus public market ndaingoverengera pese apa zvakaoma vakoma ah, vakoma ka katombozvilokera murumu ndimborara pakunorara ka ah. haiwa yeah. haimbozorora ne ndikatopedzawo zvandiri kuita ipapa ndichatombonozorora kotoitei ah, orit vakoma iri bhoo Yes.
Shamwari neiwe neiwe asi chii ever classy never trashy baby Say Eh? that again, darling. asififika
Whew, bitch, where have you been?
I've been everywhere my guy and mm. you mm. tell me and then kundirasa ah, no, aiwa you dumped me ah, eh? usadaro iwe Hey, now I know the truth. Hanzi ukatamba nemunhu your friends in poverty ka kana mumwe aita mari hey, zvatoshata. mari ipi kona imwe this has nothing to do with money iyo nhamo iyo nhamo idzizidzi
eh, jemane wadya unoiziva nhamo here iwe fiona unoiziva nhamo iwe hmm. kunze kuri kupisa uko amainini kunze kuri kupisa hazvina kumbomira mushi fiona yauri kuita kai ndononzi kuseka nhamo serugare fiona ukauya kwedu ukaona zviri pagraundi ka Ah, That bed. ngaoma.
Oh, sure. All right, ladies. Muri kunwei mazuva ano? Mazuva ano muri kunwei? Vasikana koti koti paika hanzi chi mabrutal fruit kaanetsa mazuva anaya. Actually, in fact, can you take everything that has alcohol in your fridge and bring it here and we drink. Uya uya nedoro
Uyo icho. Ah! Umpita shamwari iwe.
Ketika zvemusikana anonzi Fiona ka amai kaonawo zvedu zvikasvika pagetika aha tetagarika shamwari iwe tati zviri kuita kana zvikumvaira ndofunga ane chishaki chaicho iwe wamboona here chuma chiri muchiuno make ane chuma chegold anenge akuita zvemanjusu chete i ah. suspect kuti ndezvemanjusu zviri kumupinza daiso inini geti right now ka aiwa ini am willing to do anything and everything wazvinzwa aiwa ah mimwanaka ah. Hmm. life yakadai asikuda ndiyani

mumwe wedu mm, ari mu same line of business mm -hmm.
replacer replacer wei kureplacer iwewe ayo papa iwe mm. Eh, akareplacer umwe iwewe neni ndiani andi wakandidhampa she was there mimi aitovapo achindinyaradzawo panguva ndiri lonely iwewe uchiita zvauri oh, kuita nemari dzaaitoperi unofanira kutondiriaitoperi
ndati chii chakuunzai pano vasikana
okay fifi mm -hmm. zvinhu hazvina kumira mushe tapata chino nechino ichi but things are tough my guy so ya yeah, pakashata fiona ukaona kuti maclients aya aimboyaya ka hakuna kana one iri kuuya amai nana unoita 10 hours no butico aiwa kana ndiwewo inini musana wangu watosimba kuita wevirgin chaivo ah, amai nana dryness yacho its too much eh? aiwa ini ndikutofunga kusetlas kana zvemarriage chaizvo izvo kuzviwanirawo chimunhu chako so
kunei miranda iwe utori serious here zvekutosetla nemunhu one geti kungozviwanira chimunhu one chekusota chinenge chichikupa mari chichikuchengeta ah, zvekukechesa izvi tainongozviitira mari saka ndozviitire kana zvisandipe mari yeah but i remember tichiita macustoma edu bho five per day vamwe vachidzoka for more good tippers too you remember yeah taitipwa mari wanzwa mm, but tambumba nazvo zvekutemererwa zviya mm. aiwa kumbumba chaivo enda kutoda new, new happenings eheka gogo gogo something something chinongoita kuti zvifambe and mami you are the plug ka aiwa ndivo uri kuziva kwekutendesa fiona
shuwa fiona ka mm, tikudiwo ka life kawina ako akashamwari or anything chiri near you know inini now
im a hard worker a hard worker that is amai vangu shava iwe fifi working what hard iwewe ah

gogo wamwe gogo so ah, she has been good to me gogo wava ah, zviri kufamba but vanoda vanhu vasina hana neti mm.
asi ndezvekuromba ah, iwe kuromba kune basa rei chisiri kufa chi kufa kufa shamwari kufa uri mumari kutori nani e eh, kufa uri muzvinhu zvako fanika iwewe ndoda kutogadzira munhu wako one anenge achiita nezvako iwewe chete uri one ah. Hmm, haa ah, kana musati maaredi ladies andi kunyeperai tozotoiwo rimwe gore
because eh, ndinoda magambakadzi panyaya idzi no ndandikwangu ringobvunzawo but otherwise aiwa bo ngatitoendai
kwago kutokwanisa kuenda but eh, vanoda mari mari yekukanda mundiro kuti matare avo avhurike chichichichi sikamunai morarira panapa tofuma makuseni but whats in it for me whats in it for you kudiko yoyo fiona haunyari iye asikana don't be greed ah, hey, nezvese zvauinazvo izvi e usadaro iwe its fine tikawanawo tokupawo hafnladies
morarira pano tomukira mangwana makuseni tichienda kunowanda vanhu kunozara ende hatizodi kuti muzosangana nevamwe vanhu vekuziva ikokuku kune kwakazara hmm, asikana ka kana zvedu zvakangoita bhoka hatingazorega kukupa yekutenda asikana tikupewo something ka hmm, fiona hmm. and eh, kurara pana paisikana dambudziko torara tiri mucomfort mainhananasi wotomboti tora kama picture neiyo yenyu yemuchero iyi eh, nhasi ah, fifi uyu ah.
Alright, thanks Shumi nechikafu. Uh, now womboenda wombonotarisa maruva papavement apa apa. Then kana ndakukuda I will call you. Ah, okay, okay. Alright, babe.
Saka uri kuona zvandiri kutaura panobva pauya 30 uyu plus 45 hanti ukuona 45 kwava adzika apa kudai so so inobva yanzi equals 30
ndinonyandirombora munofa zve
Hmm. Thanks DJ. Ah, kulizima kunditi DJ futi. Ndo nditukisa na mamere enyu vanonditi handisi muroro wepanapa saka hamusiba munini wangu. Ah, maya.
Wamuzwa tobowa. kamudiro kanoita ed so vaimbomutsamwira kusvika kure ka but ha inga maisekera nawo nezuro hazvo nezuro takataurawo vakati at least for the next eight months ka mumba ngamuitewo peace ish ndomumza ndoziva dena ndiri nenini ade ah, ndakatosodzingwa panapa kudhara ah, kana kana bamnini vaizongobatwawo nemweya wekubereka hapana e ndisozvo but haa ah, Anomuza ipapa ndikutobva umusha. Tobva umusha ndandanyepirwa futi. But izvezvi iye ndakabvuma kuti masex part anga ariko asi achiripo. Ah, musazvitye zvibamunini. Imi muchingoshandai nesimba ka. Mongodzidza ka modarika Edi wachiona. Chete. Ah, manje ini zvechikoro zvotondishupa. Unongoona ana ari papa. Zvinoda abati apa isai ata kana music. Ah, tishitupidza yeah. but you know kuti african parents don't even understand zvemagifts izvi kuti zvinoshanda mm. eh vanotongoti bhuku iro riri ndoupenyu ese bhuku kudai bhuku ngeto kudai so hama eh. yasha ah, geto ndimi mahustling and talents here ah, ipapo manje ndopamunozozvinyanya but anyways i know someone who is into arts and all zvani ndipei kalingi izvo zvinhu ndoswera ndaveiko Ah, munhu yeye ndikakulinkisa naye ka gulezi gulezi mamuzira kupi munhu iyi
dj ka ka ndinobika
kuna simubikira bedroom ha musadaro makubhaiza kubhaiza big time ka Eh, zvemabhuku izvi izvi kupidza kaumwiga anzi taiitichi right ladies let's dig in shumi is a good chef mami something is suspect about this shumi guy mm. kune iwe fifi uri kudii kungotsvaga mate Hanti muri two, mungori two chete naShumi oita kawechi three. Plus my three dogs to make us five. Plus imbomira zvekuda kutsvagana tsvagana zvakawanda iwe. Mm, mm, mm, this Shumi guy can cook. You can get used to this kind of food every day.

Girl. What? How, how are we friends again? He's cute and you only stay the Girl, two of you. you have no field. Naiwe, uyu uyu uyu munotamba naye sei uyu.
Okay, tini ndatomujaira. I'm just saying zvinhu zviripo. Uh, iwewe, Nashumi? Shumi! Shumi. Tipeiwo wana shumi ava iwawo.
Tata hapana zvekuitika. Ina hangu I'm enjoying this food.
Fiona.

ndomadhiri anobhowa manje kufambira maswera sei ah muri right here mother naita ena aripo ah, mainini vanga varipo asi handisi kuziva kana vazobuda kuti vangadaro vaita mabude Pamwe anogona vabuda pana ndiri mumba umu. Asi amugone here kusiya message kana kuti moita zvekubata pafoni?
Mother hamusandizive here imimi? Ndingatogara nzvimbo yawani panapa ndotengesa mafemale products. Oh. Right. Eh.
Makaita sei iwayo? Mm.
Ndimukona ichi. Mm. Ndokuti kana muda kutsvuka. Muna zvibaya injection. Eh. Then ush. Mhm. Mm ush ndoyo kudziyisa miro. Mm. Ush. Ush. Ah, zvinhu zvangu here? Zvinhu zvangu zvakawanda. ichi chifumuro ichi chifumuro manje chakapenga mhm. munogona kuchimwa mm. kana kuchigezesa kana mukachishandisa kana paine vanhu vanokushandisirai mishonga kana vanokubatirai zvakaipa zvese munotozviona Eh, kana murume futi akangotanga kungopinda pinda munotomubata chete kana washandisa chifumuro mm -hmm. iko kumabasa zvako hamune muri safe nacho chifumuro ichi funge ndakambochinzwa mm. chifumuro ichi asi andandamboziva kuti chinoita chinoshanda mabasa ese yayaya aiwa chinoita mabasa akawandisisa ichi ah, dai matombondipawo chifumuro icho aiwa no problem ndinokusota
Newe Kim, hauchafonawo turi kuya. Ndanoka ndikanoka ndikanoka kana kundinzwa zvako. Ah. Iwe hadzisi oda dzamuka here idzi Kim? Tony. Ko ungatenge zvese ukazvipedza here newe Taina? Avanga vachingoda chifumuro, masalts, nemasweets chete iodha dzangu kaidzinei ungamba wazvitenga ukazvipedza zvese here kusangoda kungondi ndiite mari chete apa aiwa ndakatimbotora zvese ndakati ndoda kutoona kana mirinda najoitika aiwa its okay vapei odha dzavo mozondigira dzangu ini handido disappointa kamakastoma angu
usazonyeperawo koma wangu unoaigira next time ndovaigera ha inini ndovaigera inini i don't want to disappoint my customers ka
hapana problem vapei eh, asi munondiigira iri weekend saizvezvizvi baba wepana pavabuda awa no problem handogona kutaivira
orit tokuonai mauya kahwani ri bogra rimbosota musikana dzake
mdara iwo madhiri unowaziva iwo ungoti tiso zve two minutes towanewo mari yekupedza kuwaka ah, fana wangu ka fana wangu mina ndikutaurire chokwadi even kana kwandiri nemadhiri zangu one one vanhu vaiita madhiri vakaperera kusouth africa kana kuti kujeri handikukuudzaika ah. kwati munhu unoita madhiri ari smart amadhiri anopisa unosiya mhuri chiri diki aa ah, victor pane mari ndopane mapurisa zvinofambidzana so iwe hazvidi une madhoni madiki aya shama kana une madhiri une madhoni madiki tambira kure unonyura mhuri yakakosha iyi ah. right ndiani anoda game one ndimbotenga zvangu token timbo ah. rova sinuka hawotobayana ah, namudhara ndonyanzvi dzacho kamunhu Iza akagarwa bamba kane zimu wani. Ah, utosei ka hivi Andrew. Vakadzi ava ka ibasa. Ipapa kana hona kuti ndobuda usei kana mbonjenga. Wakagarirwa motikari unofamba sei? Kuti zvati mukadzi wako uyu kana ndinyazomuziva. Ndopika mukadzi wako uyu. Ndara unokuwa watozvichuzirawo kuti madam but eh wotozodemba choice yamomzi. Ah, Baraba iwe wamujaidza apa zvishuwa apapo. Ha? angauye nevekubhawa zveshuwa kuti iwewe umuona achipfimbwa
wewe akatojaidzwa mumba kwavo ipapa uda kutotangana tangana naye baba yatoona auda tobaya pajeri ah, but agona but ukaona mukadzi ane family background yakadai so haumbofa kwamugona kana kumukontrora haumukontrorewe wangu inini uchitotaura zvekuti aende amusiya ndiononga watononoka kutaura anenge atonga watoauri ah.
pamawani baa ah.
sister
Sadaro. Kuti. Shamari ungatengesera maita natswa chifumuro. Can I even know masweets acho?
problem yenyu ndeyekuti munenge muchindijamba ndiudzei kana paine zviri kuitika tell me hapana chandirimbokete mai mwanaka eh. ndakabata kalenda sekazve saka zvino ukatengesera maitanazwaka ndoswera kandafumurwa ukavatengesera chifumuro mugeto mese zvinonga zvatofumuka chamai haa ndandabhaiza aiwa haa kana maswits acho handichatovaigire bcause izvo zvikangotapira kwavo ka mm. kwauri zvinobva zvavava zvotodhakwa
inzwaka izvezvi minus rent handibhadhari kusoti maswits aiwa ibhowa mai mwana kanjani kanjani amai mwana hmm. haa maswits angu kumberi kani anoita tarisa zviri kuita geti kuna dedi jo taura hako but iwe unozokuti unifungisa imwe nyaya ah. ah, masikana vaiveka hamiotori kupindana nedzipi
iwe hapana imboripo serekisereki bapayapaya mm. kungoti madhiri aya emjola aya mm. ezvivonguva zvinombodhakwawo munhu aita kastep back aitaurako but kim kim ka nekuda mm. kwako mari ka mm. aa ah, ah, usazofa ukazondiriskira muupenyu usafa ukatengesera maitanaswa machifumuro kana even masweets aya usatombofa kwakavatengesera sha iwewo uri wangu pa long time iwe. unozviziva wani saka hapana pandinomixa inini saka ndotomeka sure kuti ndatokuprotect hapana pandichazokurasira bhora musango ndotomeka sure kuti zvako zvafaya iwe, uri wangu ataura pressure hako zero why worry ataura hako
Ah. ha irimo order yese zvishona Mm, ukiti
Ndewe.
Ah, kopi ndakatenda.
Ndichiri mutandara newamwe.
Kana utiri kutandara it's okay. Sikaenda gani bobuda nguni bonona maiti. Asi ndikuenda nemota. Saka you will behave. Bo.
This is for you.
ungati ndoo rudo makuda kundidhakisa kandiri ndega kuti ndife monyatsosara muchiita zvepfambi dzenyu monyatsofa dai
jeri sazungadodiwa naive munogaora chete okay kwacho thank you saka ndozodzoka ndichikutora nguvai ine mopedza zvamuri kuita Zvekuti kuzotora time moto akauta pamuromo handidi.
I'm sorry baba Jerry. Handiti. Ndouya ndichikutora nguva. Around 8.
Mm, ah, alright tiri bho. Plus nasika vana hava kusaka atenti ngori to vana vari kwa gogo. Ibo baba cheni unouya chinitora. Ko wakuenda usinokisa mamoyo.
Mwana.
Iri bho.
obvious kuti uya wakutosiya kuti wakauya ndisiyana nazvo hana mboyazona inini pamwe awezona edichingoindei kumumhoresa indai ine mumhoresa
tasapoti yanga